dorop komm. An ech si frustréiert. Firwat?
Well ech hunn iwwerluecht, wat d'Beschreiwunge ginn fir Mastubatioun. An alles, wat mer agefall ass, si sou Saache wéi sech ee klappen, sech ee rofhuelen, wichsen. An do geet et ëmmer ëm e Penis, oder?
Mhm. An eng Hand oder zwou. Genau. Ja, dat stëmmt, ja. Gëtt, gëtt, net, äh, gëtt net vill Wieler fir Fraen. Dat heescht, dass mir lo nëmmen iwwer Männer schwätzen, oder wat? Mir kënnen net iwwer Masturbation schwätzen? Dach, mir kënnen iwwer Masturbation schwätzen an iwwer Frae schwätzen, mee da musse mer ëmmer dat offiziellt Wuert benotzen. Selbstbefriedigung? Ja, dat ass awer vum Däitschen iwwer. Oder Masturbation? Ja.
Okay.

Praktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Wat ass Masturbation? Frees de mech?
Zum Beispill, ass soss hei nach een am Raum, deen ech froe kéint? Déi Planz ka mer et bestëmmt net soen. Wat ass Masturbation? Kann een dat zu zwee man? Jo, awer net géigensäiteg. Gëtt et net géigensäiteg Masturbation? Nee. Ok.
Dat heescht just, dass ee sech u senge Genitalie stimuléiert an fillt sech gutt un, jo. Ok. Also, jo. Upickt. Oder mat engem Objet. Masséiert. Oder mat engem Objet. Oder widder den Objet. Oder widder, ja, mee dat ass dat nämmlecht. Ok, ma voilà. Kléngt gutt. Ok, ma da bis d'nächst Woch. Ok, also d'Saach ass einfach déi, dass een als Mënsch dat schonn mega fréi léiert, dass dat einfach eng Plaz ass, wou et gutt deet, wann een dat. Stimuléiert, wéi een esou schéin offiziell seet, also upikt oder beréiert oder wat och ëmmer. A Kanner maachen dat och scho vun engem fréien Alter un, oft awer ouni dass se wësse wat et ass an ouni dass et iergendwéi sexuell motivéiert ass. Also et ass einfach, dass si gemierkt hunn, dass dat hinne gutt deet an dass dat si berouegt an dann. Cool, yes. An dann, dee Moment muss een als Elteren asprangen a soen, Cool, dass du dat méchs, mee probéier dat vläicht an dengem Zëmmer ze maachen. Ass dat e gréissere Problem bei Kanner, dass se dat. So generell einfach. Ech hun déck vill Saachen héieren wou Kanner déi op eemol de Petzi am Geschäft gedryhumpt hunn oder sou. Muss de héieren, ok ok. Ech war dat net.
Jo mee Drüsen an der an der Schwam weess de. Mee ech ech ka mer also ka sinn datt ech dat gemaach hunn an komplett verdrängt hunn mee ech ka mer net virstellen datt ech dorop komm wier dat ze maachen an datt. Seriö? Jo. Wars du ni an engem Whirlpool wous de Kand wars? Dach, natierlech. An du hues net fonnt, dass dat sech déck ufillt, wann s du dech op d'Drüse setz?
Vläicht, mee ech hunn einfach keng Erënnerung dorunner. Ech hunn éierlech gesot mol keng richteg Erënnerung un déi éischt Kéier, wou ech als Erwuessene masturbéiert hunn oder als Teenager, wat och ëmmer. Ech hu keng wierklech Erënnerung drun. Nee, dat weess ech zwar och elo net. Ech weess, datt ech einfach iergendzwann et gemaach hunn, mee. Jo, also fir mech war et och elo kee grousse Moment, wou dat op eemol eng Entscheedung war. Ech hu vun anere Leit gelies, bei deenen et war, oh, ech probéieren dat eng Kéier, fir erauszefannen, wat dat ass an dat muss ee maachen. Also bei mir war et elo och net esou, datt dat op eemol esou e Moment gewiescht wier, mee zemools, well ech als Kand ugefaangen hunn, mam PC am Geschäft. Jo, wéi anscheinend déi meescht. Wierklech? Ah, elo, ah, ah, ah.
Wierklech?
Nee, nee, ech hat net den Witz gemeet. Du hues dech verroden.
Ech hat e Witz gemeet.
Ok, mee jo, bei deene meeschte schéngt et jo anscheinend dann esou ofzelafen. Also ech géing elo net soen déi meescht, mee et ass net, also zumools fir Elteren, ne, wann hir Kanner dat iergendwann maachen, muss se net denken, oh Merde, mäi Kand ass mega versaut, wat hunn ech ëmmer falsch gemaach. Also et ass, et ass schonn eppes Normales, dass dat géing geschéien als Kand, mee et ass net, et ass net onnormal, wann et net geschitt. Also et ass, ka béides sinn. An deen Alter, wou dat ufänkt, kann och réischt mat 13 sinn oder esou, mee also jo.
Mee et muss een sech lo keng Suerge maachen, wann een e fënnefjärecht Kand gesäit sech befriddegen. Ech weess nach, dass ech deemools esou Popcorn a Yum gelies hunn, also esou mat, keng Anung, 13, 14. An do sinn dann ëmmer esou lauter Methoden beschriwwe ginn, fir ze masturbéieren. An eng esou mega, déi mech mega faszinéiert huet, war esou mat der Dusch.

äh, ja. Ja, mir just dass spezifesch do och Deeler waren, déi ëm Sexualitéit gaangen sinn. Ja, et war so, wou een konnt Froe raschécken. Dokter Sommer. An, ja, genau. Ja.
Mee doduerch sinn ech op Idee komm, fir Sachen ze maachen, so, also. déi mer net soss agefall wieren. Ech mengen, ech hätt missen als éischt mol als äh, achtjäregt Kand iergendswou liesen, dass ee sech kéint widder de Petzi reiwen, éier ech. Äh, dorop komm wier. Ah so. Ja. Ech war vläicht kee ganz kreatiivt Kand, ech weess et net. Jo, mee dat muss jo net, also wéi soll ech soen, et ass jo net, wann dat eppes wier, wat ee muss op eemol maachen. Nee, dat ech och net. Also ech hunn net d'Gefill, eppes verpasst ze hunn. Ja. Ech hunn nämlech och vu Leit gelies, wou ech meng Recherche gemaach hunn, dass da waren, déi gesot hunn, oh, da probéiere ech dat och elo eng Kéier an da geduecht hunn, oh, merkt, ech maachen dat falsch an dann et jorelaang net méi gemaach hunn, bis dann esou. vill méi spéit wou se op eemol geduecht hunn, ah Merde am Fong. Maja genau esou war et jo bei mir dann och eben deem Awer, mat ja. der mat der Dusch. Also ech hu wierklech missen als éischt mol ja sexuell Gefiller hunn a sexuell ugetërnt sinn fir iergend en Pleséier doraus ze kréien esou. Okay. An dann hunn ech zwar elo eng richteg Fro un dech, Bass de blann ginn? Äh boah ech hunn e Brëll. Dat huet vläicht eppes domat ze dinn.
Kann Du sinn. gees net mengen oder?
Ech mengen eischter net, nee. Okay. Nee.
ja, am plus hun ech schon e Brëll seit am 5. Schoule sinn, also dat mecht nee. Kissen. Ja, dat ass richtig. Okay, nee.
also können, können wir lo do eng Suerg huelen, äh, die wird wahrscheinlich net blonde vun engem dat war. Wat sinn nach so äh, Fioteler? Ech hunn zwech héieren, dat, ech wees da net, ob dat zu Lëtzeburg so gängeg ass. Schrummech op dat méi eppes Amerikanisches ass, dass se gifen Hoer un der Hand wuessen, hm. wann se ze viel oft. Mee ich meng, das se ich dafir Männer. Männer. dass d'Bannen oder bannenzeg der Handfläch, da géifen Hoer wuessen an dann no géing jidderee gesinn a wësse wat s de gemaach hues.
Jo, nee, net wouer.
Mega peinlech. Wann dat esou wier, gëtt näischt wat een net ka behandele loossen. Jo, mee et ginn och zum Beispill, dat stëmmt, mee et ginn och Leit déi mengen, dass se vläicht dono net méi kënnen erreecht ginn, seet een dat esou? ugereegt, ja, erreegt ginn, ja.
Wann se dann bis richteg Sex hunn oder sou, dass se sech iergendwéi quasi ofgenotzt hunn, ja, ja, ofgenotzt hunn, ofgestumpft sinn, ja, wat och Blödsinn ass. Allerdéngs hat ech se och entzuschéieren, dass ee sech awer domadder konditionéiert. Dat heescht zum Beispill, wa Männer ëmmer probéiere ganz, ganz séier ze kommen, fir dass se séier fäerdeg sinn, dass dat si dann awer géif iergendwéi dorun Konditionéieren an da kann et dann och sinn, zum Beispill wann s de dann eng Kéier mat engem schléifs, dass de ze fréi kënns oder esou. Hm, okay. Mee dat wier dann, dat ass dann einfach doduerch, dass de dat untrainéiert hues. Dat huet am Fong näischt domat ze dinn. Dat heescht, et soll ee sou masturbéiere wéi een och wëll Sex hunn, herno hunn ech enzwusch héieren, ne? Jo, bon.
Mee bei Fraen ass zum Beispill mega nëtzlech, well dat elo esou eng nei Iddi ass, déi komm ass, dass eng Fra doduercher kann erausfannen, wat hir gefält an iwwerhaapt och hir eegen Anatomie e bësse kenneléieren, well dat ass jo och eppes, wat mer als Fraen net esou maachen, wéi Männer.
An jo, a wann s du doduercher als Fra erausfënns, wat dir gutt deet, also als Persoun mat enger Vagina, dass de dann och kanns dono engem Partner besser vermëttelen. Mhm, ja, genau.
Ja, ja das, ech fand dat eng ziemlech erschreckend Virstellung, wa Leit mat enger anerer Persoun Sex hunn, éier se iwwerhaat jeemools ähm, sech selwer ugepak hunn, sech ja, masturbéiert hunn, sech hir Genitalien an iergendenger Form äh, ausprobéiert hunn oder wat och ëmmer, mhm. iergendswéi gekuckt hunn, wéi sech Saachen ufeelen an äh, wéi se gären ugepak ginn. Well jo, et kann een einfach net dann och iergend engem anere Mënsch kommunizéieren. Yes.
An äh, mee et ass awer och mega okay, fir wann een an enger Bezéiung ass oder e Sexualpartner huet, fir trotzdem weiderhin ze masturbéieren. Well verschidde Leit mengen och, dat wier just eppes, wat een dierf maachen, soulaang wéi een kee Sex kann ja, hunn. Ja, so als Ersatz souzesoen.
Ja.
Ersatzléisung.
Ja.
Nee, wierklech net.
Dat ass eng ganz aner Form vu sexueller Befriedigung. Mhm. Et huet nämlech souguer am Fong Notze fir d'Gesondheet. Contraire zu, zu wat generell äh, gemengt ass. Ah, generell ja, mee bei ganz konservative Leit, oder? Äh, ja, mee verschiedene Sachen, wie das, wie das dat mëscht, dass du géif ze séier kommen oder so. Also dat si ja awer schon och Bedenken, déi een haut nach kann hunn als normalen Duerchschnëttsbierger. Ja, wat ech lo éischter geduecht hat, wéi du dat opbruecht hues, war, dass du giss schwätze vun ähm, Leit, déi Pornoe kucken beim Masturbéieren mm. an déi dann einfach dru gewinnt sinn, nëmmen vun der Zort vu visuellem Stimulant souzesoen ugeturnt kënnen ze ginn an déi dann einfach nëmmi vu ganz normale Fraen oder Sexualpartneren oder Situatiounen einfach kënnen ugeturnt sinn, well se einfach dru gewinnt sinn, esou ganz spezifesch Saachen um Internet ze gesinn, déi och deelweis, jo, wäit ewech si vu der Realitéit. Mee dat kann och generell e Problem sinn. wann een elo zum Beispill e Foussfetisch huet an dann déi ganzen Zäit doriwwer nodenkt wann e masturbéiert an da mat engem Partner zesummen ass dee sech mega genéiert fir seng Féiss an net wëll datt de Partner iergendwou no derbäi kënnt, da kann dat och Problemer kreéieren. Also an där Hinsicht schonn, mee dat ass dann ëmmer iergendwou am Zesummenhang mat eppes anerem, mentalen, läit ni un der Masturbatioun selwer, datt dee Problem kreéiert gëtt. Mee du wolls eppes iwwer déi positiv Aspekter soen? Jo, well wien hätt dat geduecht, dass esou Stéck gutt fir d'Gesondheet dat ze maachen. Et relaxéiert.
Et relaxéiert, jo. Et gi Glécksgefiller, Gléckshormoner esouguer ausgeschott. Yes, dass se gutt an kann hëllefen anzeschlofen. Yes. An dann awer mega wichteg a mega interessant ass bei Männer, dass et hëlleft präventiv géingt Prostatakriibs virzegoen. Also do ass et souguer da quasi wichteg bei Männer, dass se. Masturbéiere wa se den Drang dono hunn ass natierlech net dauernd. Oh, ech sëtze grad am Fliger, ech hu grad mega den Drang dono, ech muss. Nee. Nee Leit, ech kréie Kriibs, wann ech dat net maan. Also esou ass dat natierlech net gemengt, mee. Dat ass net eng Excuse fir alles. Mee et hëlleft. Respektéiert aner Leit. Richteg.
Mee jo, dat si schonn extrem vill positiv Aspekter. Nieft deem, dass et sech och einfach gutt ufillt. Yes. Voilà, an et hëlleft bei Body Image a Selbstbewosstsinn och. Also et hëlleft, sech selwer och méi z'akzeptéieren a säin eegene Kierper léiwer ze hunn. Mm. Ah, a wat mer och an engem anere Podcast opgräifen, et kann och hëllefe bei Menstruatiounsbeschwerden. Also wann ee Kramp huet oder esou, kann et hëllefen, déi lass ze ginn, wann een, oder net lass ze ginn, mee ze reduzéieren, wann ee masturbiert. Yeah. Warscheinlech och duerch Relaxatioun an esou.

Dat ass eppes, wouriwwer manner oppe geschwat gëtt. Bei Männer ass dat méi esou en, ah, kann dat scho mol opkommen, esou an engem Kolleegegespréich, éischter wéi bei Fraen. Dat ass einfach nëmmen traureg.
Dat ass nach ëmmer esou. Hoffentlech kann eisen Podcast hëllefen, dee Mësstand ze beseitegen, well all Mënsch huet e Recht drop, dat ze maachen an et ass net méi falsch bei deem engen wéi bei deem aneren oder méi richteg. An jo, et ass ok, mat senge Kolleegen doriwwer ze schwätzen. dass näischt woufir een sech schumme sollt yes. well ech wees och vu Leit die also vu Fraen ganz spezifesch die dat wirklich refuséieren dat ze machen die dann so ja wann ich bedürfnis hunn dann ginn ech eich dann eng kal dusch wie dat ich mich pake géif an das afir war wo mat begrënn se dat ech net dass du einfach als dreckeg ugesinn oder jo net wéi et eigentlech sollt sinn, datt déi richteg Form vun, déi richteg Aart a Weis ass seng Sexualitéit auszeliewen ëmmer mat engem Partner ass einfach. Mee jo, also dat wéi mer virdru scho soten, et verbessert och däi Sexualliewe mam Partner, wann s de selwer scho mol ausgetest hues an och einfach iwwerhaapt ze akzeptéieren, datt s de Recht doropper hues fir Pleséier ze empfannen an deng eege Fantasien bëssen raus ze fannen an esou weider. Also et ass wéi eng mega privat Saach wou een alles dierf exploréieren, also souwuel mental wéi physesch. Genau jo, virun allem och Fantasien, also och grad fir déi sollt ee sech net schummen, well jo et kann een net beaflossen vu wat een ugeturnt ass an et ass ok beim Masturbéieren un iergendeppes ze denken. wat een vläicht iwwerhaapt net wéilt an der Realitéit jeemools erliewen, mee wat einfach, jo, sech gutt ufillt, wann een einfach sech dat virstellt. Allerdéngs gëtt et zwar och ee Moment, wou et net méi gutt wier ze masturbéieren. Dat ass rar, mee wann een iergendwann un dee Punkt kéim, wou ee sou vill masturbéiert, datt een iergendwéi net méi aus dem Haus geet oder äh, nämlich an Sozial geht, Kontakter vernoléissegt.
Genau, ja. dann ass definitiv so Problem, dann ass dat schon eng Sucht ja. an oder wann en sech selber irgendwie dadurch verletzt, wann den Herr so Wonner ass oder irgendwelche Praktiken noch praktizéiert, wodurch er en sech selber verletzt, ja. ähm, dann ass et wichtig fir fir man engem zu schwätzen. Ja, spätestens wann en an der Klinik läit. Ja, spätestens dann. Ich meine, dann ist es schon auch nicht mehr. Besten nicht mehr für dich, ja. Ja, yes, aber da können die Leute bestimmt äh, Planning Familial oder so kontaktieren, die helfen einem da bestimmt weiter. Ja. Ja. Mä jo, et gëtt och net iergendswéi eng richteg Aart a Weise ze maachen. Also do soll een och einfach wierklech no sengem Kierper kucken. Dat heescht masturbéieren heescht och net nëmmen sech an sengem Genitalberäich iergendzi upaken, mee dat kann och heeschen ja aner erogen Zonen ze stimuléieren um Kierper, sief et d'Brëscht oder wat och ëmmer. Wat och ëmmer sech gutt ufillt. Also dat ass wierklech vu Mënsch zu Mënsch anescht. Do sollt een och experimentéieren an jo, sou laang ee kengem anere schued a sech selwer net, et kann natierlech och e Pleséier ginn, sech selwer wéi ze doen, mee natierlech ëmmer an engem gewëssene Kader. Do muss ee wierklech jo op säi Kierper lauschteren an. Hues du d'Statistik vun wéi vill Prozent, has de dat nogekuckt duerch Zoufall, wéi vill Prozent vun de Leit masturbieren? Nee. Nee, schäiss. Déi meescht.
Ma also, keng Illusionen die meescht Leit masturbieren. Ja, me do ass et einfach also also engersäits mega wichteg ze wëssen, dass de Gros vun de Leit masturbéieren, dat heescht dass net falsch, dass net eppes wat ee mécht wou déi aner net maachen, wou een sech derfir schumme muss. Gläichzäiteg ass awer och mega wichteg unz'erkennen op der anerer Säit, dass et och nach ëmmer genuch Leit ginn, déi et net maachen. well se net aus Grënn, well se mengen, se dierften net, mee well et se net interesséiert, well et hinnen net gutt deet. Jo. An dat ass och mega ok. Jo, An voll dat ok. muss een och akzeptéieren. Also wann een eng Kéier e Gespréich huet mat engem an deen anere seet, dat ass eppes, wat mir näischt seet, da muss een dat och als aner Persoun Jo, akzeptéieren. an et ginn eben och Leit, déi, soubal se an enger Bezéiung sinn oder soubal se Sex mat enger Persoun hunn, reegelméisseg Einfach och guer kee Bedürfnis méi hunn ze masturbéieren, dat ass och voll ok. Ja, ja. Dat ass och voll ok a Géigenwaart vu sengem Sexualpartner oder Sexualpartnerin ze masturbéieren. Dat ass och net jidderengem bekannt. Also dat ass definitiv näischt, wat ee just ausschliisslech dierf maachen, wann een eleng ass. Also awer wann déi aner Persoun mat d'accord ass, dass een dat mécht. Jo, jo, natierlech, natierlech. Mee et kann, dat ass eng valabel Sexualpraktik a Presenz vum Sexualpartner ze masturbéieren. Yes. Virausgesat en ass averstanen. Dann nach interessanterweis, Et gouf mol eng Zäit geduecht, datt schaarft Iessen an immens gewürzt Iessen ee géif dozou ureegen, fir wëllen ze masturbéieren. An dat ass, also elo wäert ech ville Leit leider d'Loscht um Frühstück huelen, mee Kellogg's goufen nämlech erfonnt vum Vum Här Kellogg, well dat eppes ass, wat einfach esou langweileg schmaacht, dass dat sollt de Leit hëllefen, d'Loscht op Masturbatioun ze reduzéieren. Dat ass esou enttäuschend. Dat ass mega schlëmm.
Mee och Graham Cracker, ech mengen, dat gëtt et hei net esou. Mee dat ass och esou e mega langweilege Kichelchen, deen och dofir erfonnt gouf, fir dass d'Leit géifen ophalen ze masturbéieren. Ma huet gutt geklappt. Jo, en décken.
Bon, mee et ass jo och elo net esou, wéi wann ech Kelloggs iessen, dass ech dann denken, Oh, elo hunn ech Bock. Jo, bon, ech hunn. Insgesamt mengen ech nach nie en Zesummenhang tëschent Iessen an. Bon, vläicht anerer scho, mee bon. Ok, mee interessanterweis, fir och ze weisen, wéi krass dat sech elo verännert huet, ass et méi akzeptéiert, dass dass och Fraen dat maachen an dass se dierfe Pleséier dobäi, Plaisir dobäi fannen an dass se, dass et do Technike gëtt, déi een erausfannen kann, déi ee léiere kann, wat interessant ass a wichteg ka si fir ee selwer. Elo gëtt et esouguer eng Internetsäit, déi heescht omg yes, also oh mäi Gott, jo. Punkt com. Do muss een zwar bezuelen, muss ee sech abonnéieren, mee do si Fraen, déi einfach hir Technike demonstréieren an erklären, firwat se funktionéieren a wéi se funktionéieren. Dat heescht, esouguer Leit, déi soen, ech géing dat gär masturbéieren, mee ech kréien et net hin, datt et iergendwéi klappt bei mir. Kann einfach sinn, dass se déi richteg Technik nach net fonnt hunn an dat kann een dann dovun. An souguer d'Emma Watson ass mega grousse Fan dovun an hat schwätzt ëmmer dovun, wann dat iergendzouch an Interviewen ass an esou. Jo, stëmmt. Mee et ass grafesch, gell? Also dat ass schonn, also fir mech. Bass du do abonéiert, oder?
Nee, mee du kanns esou. Previews kucken. Also Previews kucken, jo genau. Si weisen der dann net all d'Videoen, mee do gëtt dann een, deen s du dann eng Kéier probéiere kanns oder esou. Do si souguer dann, do ass eng App oder esou, mengen ech, derbäi an da kanns de. probéieren. Do hues de dann eng virtuell Vulva do an déi kanns de dann, do kanns de dann d'Beweegungen nomaachen fir ze testen ob se et richteg mécht oder net. Also et ass wierklech schonn zimmlech speziell, mä also et weist op jidde Fall, datt mer e mega Schrëtt no vir ginn. Mega gutt, datt dat gëtt.
Jo. Jo, mee bei Masturbatioun ass et genau sou wéi bei Sex och, et muss net ëmmer noutgedrongen zu engem Orgasmus féieren. Also dat ka sech och einfach sou gutt ufillen. An dee Moment ass de Wee d'Zil. Yes. Ma vill Spaass bei der Masturbatioun den Owend, oder elo, oder am Nomëtten, oder de Moien, oder wärend dem Frühstück, awer just wann een eleng ass, oder wann e Partner ok domat ass, oder wann den Non-Partner ok domat ass. Ok, an halo op mat Masturbéieren, dat ass net ok grad. Ahh,
du muss mer ëmmer mäi Spaass huelen.
Beim Masturbéieren ass d'Klitoris e wichtegt Organ. Mee do stellt sech natierlech d'Fro, Wat ass eng Klitoris? De Problem mam Radio ass jo ëmmer, dass een näischt gesäit, mee ech probéiere mäi Bescht bei der Beschreiwung.
Eng gutt Fro! Gutt gefrot! Fir d'Fro no der Klitoris ze beäntwerten, musse mer e bësse méi vir ufänken, nämlech bei der Vulva. Vulva bezeechent dat ganzt Genital, bezéiungsweis dee baussesten Deel, deen ee gesäit, also ënnert anerem déi baussest an déi bannegst Lëpsen. Dir kennt dat warscheinlech aus dem Bios-Buch mat Große und kleine Schamlippen. Mee well Geschlechtsorganer näischt sinn, fir dat ee Scham muss hunn, also sech schumme muss, mee eppes, wat all Mënsch huet, soen ech léiwer Vulvalëpsen dozou. An och mat grouss a kleng Lëpse läit d'Biosbuch falsch, well déi bannescht Lëpse si bei ville Leit méi grouss. Déi bannescht Lëpse kënnen esouguer erauskucken, dat ass iwwregens ganz normal, och wann se net symmetresch sinn a lénks a riets eng aner Form oder Längt hunn. Déi Lëpse sinn do fir de Vaginalagang an d'Vagina, dat heescht de banneschten Deel vun der Vulva, ze schützen. Esou vill zu de Vulvalëpsen. Wat sinn dann nach d'Deeler vun der Vulva, déi ee gesäit? De Kitzler, an do komme mer der Fro méi no, wat eng Klitoris ass. Déi meescht Leit bezeechne mat Kitzler d'Klitoriseechel, also dee klenge Wutz, deen uewe bei de Vulvellëpsen erauskuckt. Deen ass ganz empfindlech, well do vill Nervenennen zesummekommen. Iwwer där Klitoris-Eechel ass, änlech wéi bei engem Penis, sou eng kleng Virhält driwwer. Och déi gesäit bei jidderengem en bëssen anescht aus, mol ass se méi kleng a geet nëmme sou ronderëm d'Klitoriseegel, mol ass se méi laang, sou dass se d'Klitoriseegel bedeckt. Do wou et bëssen, soe mer mol, problematesch gëtt, ass dass déi meescht Leit mengen, datt d'Klitoriseegel déi ganz Klitoris ass. Dat ass awer net richteg. D'Klitoris ass en Organ fir sech, Dat gesäit ee just net ganz. Nëmmen den ieweschten Deel, deen esou wéi e klenge Krop erauskuckt, kann ee wéi gesot gesinn. D'Klitoris geet awer bannendran ënnert de Lëpsen nach lénks a riets weider, e bëssen esou wéi en ëmgedréintene V oder wéi esou zwee Been. Dofir nennt een dat och Klitorisschenkel, esou wéi d'Schenkele vun zwee Been. D'Klitoris ass insgesamt 7 bis 13 Zentimeter grouss, huelt iech mol e Lineal, dat ass méi grouss wéi ee mengt. Och déi Klitorisschenkel, déi ënnert de Lëpse leien, si ganz empfindlech an et kann sech gutt ufillen wann een se heemelt, well hei 8.000 Nervenennen zesumme kommen. Zum Verglach, de Penis huet der nëmme 4.000. Dofir ass et e gudden Tipp net nëmmen d'Klitoris-Eechel uewen ze stimuléieren, mee déi ganz Vulva. Iwwregens leien déi zwee Schenkele vun der Klitoris och ronderëm de Vaginalagang, also d'Ëffnung vun der Vagina. Dat heescht dat klengt Organ Klitoris ass och dofir verantwortlech, datt sech vaginal Penetratioun gutt ufillt. Mee dat ass nach net alles, Un deenen zwee Schenkele vun der Klitoris si jeeweils ee Schwellkierper drun, ee lénks, ee riets. Déi schwëllen un, wann ee sexuell stimuléiert gëtt, a maachen, datt d'Klitoris nach méi sensibel gëtt. Dat kann ee souguer vu bausse gesinn, da ginn déi baussest Lëpsen méi déck an duerchblutt. Hei schwëllt souguer heiansdo d'Klitoriseechel mat un. Ähnlech funktionéieren och aner Genitalien. Wann eng Persoun sexuell stimuléiert gëtt, gëtt nämlech Blutt an d'Genitalie gepompt an da schwëllt zum Beispill och de Penis un a gëtt steif. Zeréck bei eis Fro, Wat ass eng Klitoris? Déi kuerz Äntwert, Klitoris ass en Organ, en Organ, well een nëmmen zum Deel gesäit an dat sou ausgesäit wéi en ëmgedréitene V mat enger Klitoriseechel, déi uewen erauskuckt. Et ass e klengt Organ, wat fir de groussen Deel vun der Loscht verantwortlech ass, e Grond, firwat mer se haut virstellen. E klengen Tipp zum Schluss, Vill Leit, déi eng Vulva hunn, wëssen net genau, wéi déi ausgesäit a wou hir Klitoris sech genau befënnt. an all Vulva gesäit e bëssen anescht aus an ass anescht gebaut. Dofir kann et sech lounen e klenge Spigel an de Grapp ze huelen an eng Kéier méi genau ze kucken. Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och.